Gelî temaşevana salekî min sax qediya ku ez weşana par vedikim. Gelek birayên me yên hêja di bin vîdeoyên min de gotinê pir xweş dinivsandin. Ez bi wan dilşad û bextewar dibûm. Hinek kesan jî bi dilekî pak û paqij peyamên xwe dinivisandin û bi rastî jî ez bi wan kêfxweş dibûm. Lewra min baş ji peyama wan fêm nedikir. Ewê ku min fêm dikirin jî ez pir dikeniyam. Min xwest ji wan gotinan çend heba bînim ziman da ku hûn jî kêfxweş bibin. Yekî nivisandibû, digot min çîrokê te tev guhdarî kirin lê piştra êş ket serê min. Min got camêr, çîrokên min mîna hingivê esîl in, tu hindikî bixwî tê şîfayê bibînî, tu zehf bixwî tê pê bibe ecî. Yekî nivisandibû, digot mamoste Xwezla di bin vîdeoyên xwe de we bi wan lehçeyên zimanê kurdî jî binivsandibûna, mîna soranî, goranî, loranî. Min got ha ev ji me kêm bû. Mamoste hê baş nizane zimanê dayika xwe xeber bide, îcar rabe soranî û loranî û goranî binivsîne. Yekî nivisandibû, digot Mamoste ji bajarê Qerenqurûtê silav û rêzên xwe ji we re dişînim. Ez çend roja li xerîta dinyayê geriyam û bajarekî wisa nedît. Min jî nexwest ez wî bidim şermê, min got ez jî silav û rêzên xwe ji gelê Qerenqurûtê re dişînim. Yekî nivisandibû, digot Mamoste min vîdyoyê te tev vekirine lê deng jê nayê. Min got Camêr dengê telefona xwe veke. Yekî digot Mamoste min çîroka jina me Xelxweş da ber guhê jina xwe, min got ha tu jî wisa ji xesuya xwe re baş be. Piştî çîrokê jinê berê xwe da min got va ez diçim mala bavê xwe tu qedrê diya xwe bigire. Min got eger sedema wê çîrokê dev ji te berdabe, Ez dikarim bi çîrokekî din wê car din bizivrînim. Lê eger ji xweş de aciz be, ne bi çîrokê, bi we'zê sed şêx û mela jî ew jin êdî nazivire. Yekî digot, Mamoste wey rehma Xwedê li dê û bavê te be. Min çîrokekî we da bergoyê nexweşekî pir keniya. Lê piştî çend xuleka got bes e dengî wî bigire. Min got Xwedê şîfayê ji nexweşê we re bişîne. Min fêm kir ku wî li nexweşxana dîna razandine. Yekî bi tirkî nivisandibû, digot mamoste axzina yureyine saliq. Min got ji kerema xwe re bi kurdî binivsîne. Got ben kürtçe bilmiyorum. Min got te çawa ji çîrokê fêm kir madem tu nizanî. Got yanımda yaşlî bir amca war eslen kürttir bana dedî ona teşekkürlermi îlet. Mi got benda ona saygî ve selamlarmî îletiyorum. Tirkê Raben di nav Xelîl û Celîl de bûbû postecî, Xwedê lê bê rehmê. Yekî nivisandiye dibê mamoste çima mîna berê li ser Facebookê çîroka parve nakî. Haya Rabenoy siyaseta mamoste tune. Nizane ku min dixwest wê qenalê rakim û wan teva bikşînim ser rûpela Youtubê. Lê min dêna xwe dayê ku tu kes nayê, min got bila mezintayî ji min be, car din min ser Facebookê dest bi weşana kir. Lê mixabin şopînerê kevin jî tev ji destê min derketin. Bûka malê xweş xebitî, ker girê da deh şvelitî. Yekî digot xalo çîrokê te çima kurt in? Min got çavê xalê xwe, erê kurt in lê bi wateya xwe gelekî xurt in. Wa kurê xelqê ji binê erdê mucewher û yaqûta derdixînin. Ma tu jî nikarî çend heb agahiyên cuda ji xwe re derxînî. Yekî nivisandiye dibê mamoste ez te nas dikim navê te ne Evdilcebar e. Min got nexêr birayê min navê min Evdilcebar e. Yekî nivisandibû digot mamoste tu çîrokên xwe de pir behsa kera dikî. Min got rast e ji ber ku zêde ne lewma ez pir behsa wan dikim. Yekî digot mamoste her roj çîroka bavê ji em ji te têr nabin. Bi ser vê gotina wî de salek derbas bû. Hê yek carî tiliya xwe li pişkoka vîdyoyê min nedane û di bin weşanê min de yek rêz nenivisandiye. Heta camêrê mîna te li pişta mamoste hebin, xwedê hez ke ez ê hê gelek çîroka çê bikim. Bi vî awayî gelek gotinê balkêş hatibûn nivisandin. Ez sipasiya we û wan camêra dikim. Bi taybetî çend heft camê re ji dilê wan dihat piştgiriya min kirin. Mîna Nizar Ebdullah, Mihemed Delal, Mehmet Acar, Enes Kuçuk Yildiz û hinek birayên din ez nikarim navê te ve bijmêrim, ew xwe nas dikin. Ez gelek spasiya wan dikim. Çawa ku hatiye gotin, Qenciyê bike bavêje behrê, masî nizanibe xaliq dizane.